Йолдыз яктысы проект кысаларында бүгенге туры эфирыбызны башлап җибәрәбез. Бүгенге очрашуыбызның кунагы безнең хөрмәтле артисткабыз Татарстанның халык артисткасы Ләлә Миңнуллина кунакта. Исән саулыкка килеп җиттек, Зәлә апа, хәерле көннәр. Хәерле булсын, амин.
Исән сау әйбәт кенә килеп җиттең. Бүген беләсез, спектакльдә дә уйнашып, шулай ук хыялы спектакльдә егеш белән иҗат Инде менә Ләләпа сүзне бүген шулардан башларбыз. Без бит инде матур гына итеп 89 театр сезонын ачып җибәрдек. Шулай бит премьералар сәхнәләрдә менә бүгенгесе көндә инде бик матур иҗат итәбез, кешеләр килә. Шулай бит бу көннәрдә бигрәк тә заллар тулы, тамашачы агылып килә. Бу безнең өчен әлбәттә сезнең өчен зур шатлык. Шулай бит? Әйе. Сез инде менә нинди теләкләр, нинди уй-хисләр белән кердегез бу яңа сезоныбызга? Сезгә сүз бирик әле.
Яңа сезонга һәрбер артист нинди уй-теләкләр белән керә, әлбәттә, барыбыз да сау-сәламәт булсак инде. Чиратта шул. Әйе.
Матур пьесалар ясыннар ди драматургларыбыз. Шул матур пьесаларда уйнап, матур спектакльләр тудырырга язсын иде дигән уйлар, теләкләр белән керәбез инде һәрбер сезонга. Илләребез, көннәребез тыныч имин булсын дип керәбез. Менә шундый уй теләкләр белән кердек. 89 нчы сезоныбызны башлап җибәрдек. Анда калалыш матур булып китте. Бик матур премьера белән Карл Гуцинның Ан кызы турында әсәр белән башлап җибәрдек бит инде.

Әйе, мин юбилейны тигез зурлап уздырмасам да, барыбер үземне коллективыма, тамашачыларыма мин бик рәхмәтле. Менә миңа спектакль ул көнне бит минем хыялый спектакль иде. Шул спектакль алдыннан бит инде әйе, үземнең коллективым, Фәнис Наилевич, шулай ук Риф, Туфан Рифович, сәхнәгә чыгып, җылы сүзләр әйтеп котладылар. Һәм артистлар. Артистлар бөтенесе дә килгәннәр иде, урта буын, яшь буын, олы буын, барысы да килеп, җылы сүзләрен әйтеп котлап. Һәм бигрәк тә тамашачылар алкышларга. Тамашачыларым мине мин көтмәгән идем шул хәтле. Алкышларга күмерләр дип, аяк белән басып зотып калырлар дип. Мин көтмәгән идем тамашачыларны. Бу минем өчен бик зур бүләк булды тамашачы тарафыннан.

Без бит инде 1933 елының 6 ноябрь, нәкъ иртәгә инде ул менә юлга чыгып киткәнбез, беренче спектакль белән беренче иҗат юлыбызны башлап Питрәч районы Шәләвында беренче спектакль Кәрим Тинчурин һәм Кавил Нәҗминең Булат Нури семьясы дигән спектакль. Без инде тамашачылар да белә, Камал әлеге академия театрының Камал театрының филиалы буларак оешканбыз һәм без шушы бинадан чыгып киткәнбез һәм юлга кузгалганбыз. Әле менә кулымда минем Газиз Гыйматовның истәлекләре, көндәлеге. Монда ул барысын да язып куйган инде, язып барган. Бу менә бүгенгесе көндә бик кирәк. Инде без аны укыйбыз, беләбез үткәннәрне. Аның язганын унча иңгә иртәнге унда шушы бина каршысына ди, алты пар агат киттек ди. Алар бик кат итеп бизәлгәннәр, арбаларга саламнар салынган. Иртәгә үк артистларыбыз инде бик дулкынланып юлга җыена, беренче тапкыр юлга ди. Менә без ди Питрәч районы Шәле авылына юлга кузгалдык. Барганда инде без артистларыбыз бик нәзек киенгән иде. Шөбеткә, ат артыннан йөгереп тә барды, кич булганда Шәле авылына барып кердек. Инде спектакль ничек булыр, матур булырмы, халык җыелырмы, безне карарлармы дип барыбыз да көтәбез халык мондый. Кем гармунчы егетебез авыл буйлап, Шәле авылы буйлап гармунда уйнап халыкны җыярга китте ди. Кич булгач, Кулымны тутырып тамашачы спектакльга килде. Һәм безнең спектакльбызны зур алкышларга күмделәр. Бу безнең иҗат юлыбызның башлангычы һәм уңышы дип истәлек бу зур хәзинә безнең бу театр бүлеге музей бүлегендә тарих бүлеге шулай бит безнең театрыбызда якты сквалган Шәхесләребез бу бүлектә менә түренә инде бигрәк тә Газиз Иманов, Мөхәммәд Хан, Зиндар Муртазалар китсәк, барысы да, барысы да, алар бит инде безнең театр юлын башлаучылар, шулай нигез, нигез, әйе, әйе, нигез, әйе, менә бүген инде без аларны шушы театрның туган көне әле Хәтерегездә без ике ел элек шушы алар узган юлны кабатлап Треш районына Шәлдек авылына бардык. Шулай бит анда бик э, матурлап әзерләнгәннәр иде, безне зурлап каршы алдылар. Менә 1933 елдагыча атлар белән шулай бардык. Әйе, э, шулай ук тары ияләре пешереп, коймалар пешереп, 33 елда да менә безнең артистларыбыз шулай каршылаганнар Шәле авылында. Шундый матурлык булды, шулай шулай шулай тарих кабатланган шикелле. Әйе, без әйе тарихны кабатлаган кебек булдык. Инде менә э, бүген без шушы э, артистларыбызны э, шушы еллар барышында 89 ел эчендә театр тарихында якты эз калдырган зур хезмәт куйган шәхесләребезне, журналисткаларыбыз, артистларны бигрәк тә Менә рухлары шат булсын, инде сөенеп ятсыннар, инде без аларны онытмыйбыз. Менә минем бигрәк тә инде бүген Фарсиннар, Ватан Руллиннар, гаилә белән эшләгәннәр, шулай бит, Назлы Латыповалар. Менә сүзне сезгә бирелгән әйдәк зиялылар турында да бераз искә төшик, чөнки сез алар белән эшләргә өлгердегез, шулай бит? Әйе, андый бәхеткә, андый бәхеткә ирешеп калдым мин, Аллага шөкер. Мин үзем Шушы күчмә театрына мин килеп кергәндә әле күчмә театр дип атала дрей театр. 74 елына килеп кердем, Казан театры училищесен бетереп. 50-гә якын.
Менә 48 ел, 2 елдан исән булсам 50 ел була шушы театрда хезмәт иткәнемә. Ул вакытта Фарсиннарның, Филипп Сепа, Фердинанд абыйларның, Сания апаларның, Назлы апаларның Гата абыйларының, Мөнир апаларының гөрләп эшли торган вакытлары иде. Шул хәтле алар инде урта буынны тәшкил итәләр иде килеп кергәндә. Берсеннән берсе сәләтле артистлар бит инде. Инде аларны әйтеп торуның кирәге дә юк. Аларның аны бөтен шушы театр сәнгатен яратучы тамашачыларыбыз аларның нинди актерлар икәнен бик әйбәт беләләр Фидакарь затлар, менә. Бер нинди авырлыкларга карамыйча, гаиләләрен калдырып, балаларын калдырып, авыл халкына менә сәнгать спектакльләрен, сәнгать, авыл халкын менә сәнгать белән таныштыру өчен алар үзләреннән шул хәтле зур көч куйган шәхесләр, шул хәтле менә фидакарь затлар, нинди генә сүзләр әйтсәң дә менә әз инде аларны зурлап. Чын мәгънәсендә фидакарь затлар инде алар. Фердинанд абый да, Люция апа да,

Кадерле Сәкилә, шулай ук инде безнең театр сугыш елларында да бик зур хезмәт, иҗат эшләре эшен туктатмады. Ирләрнең күбесен инде сугышка алып китсәләр дә, хатын-кызлар шул театр эшендә дәвам иттеләр.

Ничектер ярдәм итәргә кирәк, рухи яктан булса да ярдәм итәргә кирәк халыкка. Әйе, безнең менә Наилә күрсәтә алмас инде безнең шулай ук менә без сугыш елларында эшләгән Сафия Хисметдинова, шулай ук Рөкыя Кушловская, Мәрьям Рахматуллина кебек зур артистларыбыз булган, Исканабыз, шулай ук алар да шуны алар бигрәк тә инде авыллардан авылларга йөреп, шундый авырлыклар,

Без аны шөбенәгәдә бүген дә бардык, шулай бит аларның каберләренә барабыз, истәлекләр яңартабыз, искә алу кичәләрен уздырабыз, аларны шулай Менә инде театрыбыз 33 елда юлга кузгалды дибез инде. Шуннан соң инде төрле районнарда булып, Балкаш районы, Арча районы, Буа районнарында булып, яңадан театрыбыз 44 елына

Шундый бәхет елмаена, шундый авырлыклар белән шушы бинага яңадан кайтып керү шулай насыйп. Үз йортына кайта дигән. Әйе, менә Ислам әйтә, без Мәскәүгә кадәр барып җиттек. Сез шул турыда бераз әйтә аласызмы? Әнәсләр белән бергәләшеп барып шушы бинаны алуда без зур өлешебезне керттек. Әйе, менә
Исламия апаларның, Нәнис абыйларымның, Марсель Җәббаров, анда Гөлчирә Закирова, Айзәрә Мутаһарова. Менә аларның батырлыклары аркасында, менә фидакарьлекләре аркасында без шушы бинага кире кайттык, үз йортыбызга кире кайттык. Нинди зур бәхет шулай бит. Әйе, алар бик зур

Инде менә 88-нче ел. Мин тагын шушы сорауны бирәсем килә инде. Бигрәк тә менә шушы артистларыбыз арасында сезгә менә шундый киңәшләрен, сәхнәдә уйнау серләре һәм инде сезгә партнер буларак эшләргә туры килгән артистлар турында бераз әйтеп үтсәгез иде.

Әйтәм бит менә 74 елны килеп кердем мин театрга. Мине беренче булып Лютия Пафасина каршы алды. Чөнки мине әти Минзинең спектакленә вакытка керттеләр. Хаҗар апа больницага кергән иде, авария галәге бер группа артистлар гастрольдә чакта авария галәгеләр кызганычка каршы шунда Хаҗар апа Больницага эләккән иде. Икенә хәзер вакыт еш килеп чыкты. Әйе, шулай. Менә шул Хаҗәләп бабынына мине мине керттеләр роленә. Һәм Лепсия апа бик тырышып, ничек ничек итеп уйнарга кирәклеген өйрәтеп, минем белән репетиция ясады Лепсия апа. Чөнки башка артистлар гастрольдә Берлек япа гына буш иде, Казанда иде. Рольгә керүгә, рольгә керергә иң беренче мине рольгә Люция Пафарсина ярдәм итте.
Аннан соң сез үзегездә менә 50-гә 50 елга якын бер шулай бик зур тормыш юлы иҗат юлы бит инде сезнең инде йөзләгә йөзгә якын рольләрегез шулай бит тамашачы күңеленә үтеп кергән сезне тамашачы ярата хөрмәт итә Инде менә шушы еллар эчендә сез үзегездә бик изге җанлы, мин үзем менә эшләр дәвамында сезнең артистларга булышлыгыгызны бик нык сиздем менә Сания апа, шулай бит Назгүләл апа, Фарсиннарга да бардык сез, сез һәрберсенә Хаҗәр апаны ничек карарга булыштыгыз, менә сез миңа аерым рәхмәткә лаеклы артистка, шул кадәр сездә менә Тәрбия, җылылык, аларга карата хөрмәтне мин хисем, шуның өчен дә бүген сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Инде Ходай Тәгалә сезгә зур иҗат юлы насыйп итсен, үзегезгә дә шундый исәнлекне, озын гомерләр насыйп итсен иде. Әйе, үзегезнең изгелекләрегез бит сезгә уңай булып күрсен иде. Инде менә бүген инде туган көннәребез якынлашканда, әйтеп үтим, 1988 елда без инде бинабызга кайтып керәбез. Шул ук елны без зур шәхесебезнең Кәрим Тинчуринның исемен алабыз. Шулай бит, бу инде зур зур дәрәҗә бүгенгесе көндә инде матур итеп иҗат итәбез, дәртләнеп эшлибез. Әйтер теләкләрегез белән тамашачыларга, безгә, тамашачыларга әйтер теләгем, сау-сәламәт булыгыз, кадерле тамашачыларым. Сәламәтлегегез нык булсын, күңелегез тыныч булсын, илебез, көнебез тыныч булсын. Менә бу сугыш афәте тынсын иде, бетсен иде. Гомумән, сугыш дигән нәрсә булмасын иде җир йөзендә. Тыныч итеп яшәүләргә ни җитә? Тыныч итеп яшәүдән дә, сугышларсыз яшәүдән дә зур бәхет юк бит бу дөньяда. Күңелең тыныч булганда бит, бөтен нәрсәгә күңелең дә күтәрелә, эшлисең дә килә, яшисең дә килә дигәндәй. Иҗат итәсе дә килә. Әйе, кадерле тамашачыларыбыз! Күңелләрегезне сүрелдермәгез. Спектакльләргә килегез. Әйе, йөрегез театрга, йөрегез. Йөрергә тырышыгыз. Менә э, Зөлфәт Маликов дигән шагыйребез бар иде, мәрхүм. Шигырь юлы. Менә шуның бер э, шигырь юлы минем хәтердә калган менә шул театр турында. Мин аны укып бирә алырмын микән? Әйдәгез. Менә ул былай дип әйтә театр турында. Юккамыни соң табынган Тукай сәхнәдән ашкан тугры сүзләргә? Яши театр! Яши театр хакны әйтергә, җаннарга сеңеп, күңел бизәргә. Театр, халыкның мәңгелек өне! Театр, халыкның сулар, саф тыны. Менә бит театр сүзенә нинди зур вазифа төшә, шулай бит. Саф тын бирер өчен тамашачыларга, театрга күпме көч куеп, иҗат итәргә кирәк. Тамашачы килә икән, Театрдан ул күңеле күтәрелеп, яшисе килеп кайтып китергә тиеш. Ә бездә шул таләп ителә, шулай без аларга җиткергә тиеш. Әйе. Инде бүгенге очрашуыбыз ахырына якынлашабыз, вакытыбыз бетеп бара. Чынлап та театрыбыз бүгенгесе көндә шул кадәр матур, матур спектакльләр бара, тамашачыбызны ярата, зал тутырып йөриләр, без бик шатбыз, шулай бит. Сезгә инде Ләлә ханым Иҗат уңышлары теләп калабыз, ә тамашачыларыбызны чакырып калабыз. Килегез, рәхим итегез. Онытмагыз, театрга юлны сүгелдермәгез.